Yayınımıznıñ qaramanı qırımtatar emek ve cenk veteranlarınıñ cumhuriyet assotsiatsiyasınıñ reisi Nariman Kazenbaşnen bere birlikte Sadova soqağına yol alamız. İkâyemiz yigirminci asırnıñ başına aittir. Şimdi biz bulunğan yer yigirminci asırnıñ başında Aqmescitniñ yeşillikke dalıp güllegen köşelerden biri edi. Bu yerde bağ-bağça olğan eken. Nariman ağanıñ qartbabası Osman Ayvazov bu yerde topraqnı kirağa alıp, onıñ şahsiy oranjereyası bar edi. Oranjereyada çeşit türlü tüste tek güller östürip yetiştirilgen. Çeşit türlü sortlar, Frantsiyadan, Gollandiyadan, yerli sortlardan da bar edi, Zissi, Elizabet, demek böyle Çeşit türlü tüste, diycekmiz, güller. O, özü oqmuş adam edi. Bek bay olmasa da, işte, varlı tabaqa saylay edi o vaqıt. Zajitışnıy diycem, ana, öyle diye ediler. O güllerniñ çoqusını, çoqusını o satmay edi, gül. Çeşit türlü merasimlerge kelip ala ediler ondan, o aqça almay edi onıñ içün. İşte o özüni öyle etip niyetlegen, öyle de yapa edi. Nikolay padişası Livadiyağa raatlanmağa kelgende, evelden Osman Ayvazovğa güller azırlamağa sımarış yapa edi. Atta bu insannı güller östürip yetiştirilüvi boyunca ressam dep adlandırğan. Evelâ eskizler yapıp, öyle etip padişanıñ kemesine azırlene edi. Ana soñ padişa kelgen soñ bir daa da haber ete edi. Soñ olarnıñ epsini destelep, güldeste yapıp, böyle etip fayeton. Smorlay edi, i faytonnen soñ kete edi Livadiyağa. Ana, Livadiyada kene de oña ayta ediler, qaysı zalnı nasıl donatmaq kerek, nasıl musafirler olacaq, oña köre. Nu, birinci de, o, er vaqıt padişa aytmaq kerek ki, kene de anam aytqanına köre, rametli anam aytqanına köre, o, er vaqıt Birinciden, onı predstavlât ete edi, vot eto Ayvazov Osman, eto hudojnik po vıraşçıvanyu roz, dep böyle, demek, nam bere edi oğa. Soñ musafirler demek kelgen, anda predstavitelstvolar, öyle de ola edi, priyomlar. Vot, musafirler, olar nete edi, o vaqıtte olar bir saat, eki saat anda dvoretsni baqıp çıqqançıq, şey etkençik, qartbabam, bu işte ikebana deycekmiz, olarnı azırlay edi endi. Osman Ayvazovnıñ güller östürip yetiştirilüvinde merasimine, sayısına köre kibi öz hussiyetleri bar edi. Kün qaydan baq, otkuda svet biyöt da, nege köre, merasimge köre zalnı podbirat eteler. Soñ o da oğa köre güllerniñ tüsüne, qoqusına baqıp, ana, o ayta edi, bugün mına qızım doğğan künü, dey edi, bu qadar yaşını toldurdı. Oğa köre güllerniñ sayısı ola edi. Oğa köre güllerniñ onıñ anterine baqıp, o gül nete edi, ikibarnı yapa edi. O qadar, demek ne, oğa köre. Şimdi bijuteriyası diycekmiz ya, ukraşeniyaları, qol neleri, şeyleri oğa köre ana kiye edi, vot po etim tsvetam. O tüslerini anam aytıp-aytıp bitiremay edi. O dey edi, ana, kök tüste, kök tüste öyle sortlar, ana, zissi dedim de, Elizabet, işte öyle soylar, aqılımda qalğanları. Ana, onnen o, eki-üç saat oğraşa edi, bir ikebananı yapmaq içün, soñ ekincisini yapa edi, degendayin. Yapqan işi içün minnetdarlıq altınlarnen bildirile edi. Qazanğan altınlarnıñ emiyeti İnqilâptan soñ Ayvazovlar qorantasını açlıqtan qurtarğan. Merasimler keçken soñ, bitken soñ, o babam çağıra edi, qartbabam çağıra edi, çağıra edi, dey edi, Proydömte, ne, apayına. Ana vas poblagodarit hoçet, dey edi. Soñ qartbabam başlay edi, anam aytqanına köre, o kelgen soñ bunıñ episini aytıp bere edi evde. Soñ ne de olsa anda baralar, o oğa altın bere, çervonıy, çervontsıy, zolotoye. Öyle etip alğışlap, soñ qartbabam evge qayta edi. Onı er vaqıt Er vaqıt eki atlı politsmen saprovojdat ete edi, angarağacık, vot. Demek, yahşı barsın evge dep. Soñ angaradan, uje angaradan biraz tüşken soñ, anda evelde öyle ola eken, çıqıp yol kese ekenler. Vot. Onıñ içün öyle şey olmasın dep, oğacık. Ana onı ozğara ediler, ına deydi. Bergen altınların işte öyle adetler edi, rametli bitam, qartanam, o, oların bilezliklerin, şeylerin, işte bağışlanğan altınların yastıqlarğa saqlap, Öyle etip qoyğan edi, ana soñ bu revolütsiyadan, bu revolütsiyadan ögne olğan şeyler hepsi. Revolütsiyadan soñ bu açlıq seneleri o yastıqlarnı işte söküp, andan o altınlarnı alıp, ana,